Rwy'n trio peidio ei alw fe'n hunangofiant er bod pawb arall yn gael, galw fe'n hunangofiant. Rwy'n galw fe'n cofiant cyfnod, achos dwi'n gweld e mwy fel fi yw'r llygyd yn hytrach na fi yw'r gwrthrych. Ond wrth gwrs, wrth i'r stori ddod yn nes at Gymru, a wedyn dwi'n troi'r actor, mae'n anodd tynnu'r llinell. Ond rhyw lygyd sy'n edrych ar y byd cymdeithasol a gwleidyddol yn bennaf ac uh, yn edrych ar gwahanol cymdeithasau mewn ffordd cymharol a trio uh, deall uh, pethau sydd wedi digwydd yn ystod fy mywyd i mewn cymdeithasau tra gwahanol. Wel, mae sgwennu llyfr o'r fath yn fath o ymchwil i natur y cof, i ddeud y gwir. Ac um, well, o'n i'n ein gwahanol bethau. Efo mhen tyndod pan o'n i'n ddeg, un ar ddeg oed yn yr Almain, o'n i'n gwybod mae cyfyngedig o'n oedd nealltwriaeth i o'r amgylchedd. Felly es i'n ôl i'r llefydd yma ac um, darganfod trwy ymchwil bwriadol um, mwy am y sefyllfa roedd ni wedi byw fel plentyn. Wedyn nes mlaen pan o'n i um, yn Salamanca yn, yn, yn dysgu yn y brifysgol, o'n i'n nabod dyn o'r enw Tofar, um, ac oedd gen i farn amdano fo wedi lliwio gan yr amgylchedd oedd yna yn Salamanca, ond nes mlaen, ar ôl i fi ddeall mwy am hanes diweddar Gwlad y Basg, oedd rhaid i fi ailgloriannu'r dyn ma'n llwyr uh, sydd yn fath arall o fath o cof yn newid cof. A wedyn, rhywbeth sydd yn amlwg iawn yn y, yn y llyfr, dwi'n meddwl, yw mae yna rhyw olygfeidd lle dwi'n crosialu um, teimlad y lle a'r bobl, ac uh, mae hwnna yn rhyw fath o go symbolaidd a dim ond trwy sgrifennu peth o'n i'n sylweddoli faint mor ganolog oedd y, y golygfeidd gweledol yma. Dwi'n credu mae, mae rhyw lyfr rhwng... Um, ma, dwi ddim yn hanesydd uh, proffesiynol, uh, dwi mwy o gymdeithasegydd, dwi'n meddwl, uh, ond hefyd dwi'n berson reit lenyddol o ran yng nghefndir, a felly mae rhywbeth rhwng y fath o dechneg nofel lle da chi yn delio efo pobl a sefyllfaoedd a, a, a dadansoddiad cymdeithasegol. A dwi'n gwneud hynny fel Cymro. A, ac dwi wedi sgwennu llyfrau yn Saesneg, a mae pobl wedi gofyn i mi pan ydych chi ddim yn gwneud hwn yn Saesneg, wel, falle gallwn ni ddefnyddio peth o'r deunydd mewn llyfr Saesneg, ond mae hwn yn lyfr lle boed e'n digwydd yn Rwsia neu yn Sbaen neu yn Lad y Basg, neu yng Nghymru, mae o'n lyfr Cymreig a gan Gymro Cymraeg. A dwi'n meddwl bod y cysylltiadau yna yn cael ei wneud ac um, mae pob iaith yn gynulleidfa A dwi ddim yn gweld sut allwch chi sgwennu yr un llyfr mewn dwy iaith. Mae'n siŵr bod chi'n gallu os di o'n llawlyfr cyfrifiaduron neu rhywbeth. Ond, um, felly, um, fy ngobeithio ni fydde bod uh, y llyfr yn dod yn rhan fechan o Gymreigdod. Mae yna ma Gymru sydd yn byw yn un lle trwy oes, a mae yna Gymru sydd yn crwydro ac yn cael profiadau a wneud y profiad yr unigolyn yn rhan o'r profiad cymdeithasol. Dwi'n meddwl mae dyna beth mae rwy'n yn wneud wrth sgrifennu.